Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso Jiwan Solimakamu Channel hi le ka jiwan solimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla surgeon rikhotso i swilo swa xiyimo xa le henhla leswi hi mi tiselaka swona A nhlikanheni wa siku ra namuntlha aka khamera hi ri na Timothy Muyambu tanihi ntolovelo. He Seje ni kombela mi xeweta vayingiseri. Hi nhlikani vayingiseri ka chanele ya G1 xikan'we na nkulukumba la nga le ndzhaku ka khamera Timothy Muyambu. Halasa G1. Inkomu. Swiviko swa xiphorisa. Inkomu heyi hi huma ka vhiki ro tika swinene vhiki leri eyi ya a ri nga ha tshamisekangi mi nge hi sungula hi kombisa ku police station ya le saselamani ehandle ka xifundzatsongo xa vembe va le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka nghozi yo chavisa swinene leyi nga humelela hi ravuntlhanu namadyambu lexi nga humelela i ku ku na muchayeri loyi a famba hi movha wa ford bantam xikan'we na mukhandziyi kuloni a va ri vambirhi laha hi nkarhi wolowo a va ri ku chayeleni ka movha ku ya hi swiviko u ringete ku hundza movha laha a swi nga fanelangi ivi ke eh, movha wolowo wa ford bantam a lahlekeriwa hi vulawuri ivi a ya chayisana na movha lowu a wu ta hi le mahlweni ku ve muchayeri xikan'we na mukhandziyi va lovela kwala mhangu yi nga endleka kona swi nga leswi maphorisa ya sasela mani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi ka ku lavisisa xivangelo xa nghozi kambe mimbuyelo hinkwayo yi ta nyikiwa vandyangu loko ha ha suka ka mhangu yeleyo aka gondzo leriya ra r36 le xikarhi ka hotsprait na gravelot ku ve na nghozi yo chavisa swinene leyi nga hetelela yi koxa vutomi bya vanhu va ntlhanu mune wa vaxisati na wun'we wa xinuna kambe ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwini endzhaku ka loko timovha timbirhi ti ta va ti chayisane hi le mahlweni a ku fikeni ka vona va fike va kuma ku ku na baki leyi ku nga na munhu wun'we a ngo lo yima a tlhelo ka baki a nga ti tivisa tanihi muchayeri kambe yena a nga kombisa ku loko a ri karhi a famba e ku ve ku ta movha lowu wu karhi wu chayeriwa hi wa xisati wu ve wu chayisana na movha lowu yena a famba hi wona la vanhu bava lavo hinkwavo va ri ntlhanu va nga kumeka va lovela kwala mhangu yi nga humelela kona swi nga leswi vulavisisi byi le ku yeni emahlweni kambe swirho swa ndyangu swi ve se swi tivisiwile hi ta mafu yo yelawo endzhaku ka swona hi musumbunuko leyi aka makhuva Ehandlanyana ka Giyani ku kumeke wa xinuna a karhi a cikinya hi ntambu naswona a hundze emisaveni. Vulavisisi byi le ku yeni emahlweni aka ku lavisisa xivangelo xa rifu, ku nga va ku endleke yini kambe hi mimbuyelo ya swivangelo swa rifu hinkwaswo swi ta nyikiwa va ndyangu. Kasi maphorisa ya ka Malamulele wona ya le ku endleni ka vulavisisi endzhaku ka loko le eGandlanani Ku ta va ku kumeke jaha ra xinuna na rona ri hundze emisaveni a karhi a cikinya hi ntambu nakona vulavisisi byi le ku yeni emahlweni kasi xo hetelela tlhe xi humelela leyi a sasela mani a handle ka nakama la mulele laha wa xinuna loyi a nga kumeka a hehliwa hi vaakatiko ku va a ri na vutihlamuleri aka ku swayipa makhadi loko vanhu va ri karhi va dirowa timali emichinini a kumeka a hlaseriwa hi vaakatiko lava a va hlundzuke swinene va nga n'wi mbeyetela ku kondza a hundza emisaveni maphorisa ya vitaniwile lava nga fika va kuma ku munhu yaloye xiyimo xa yena a xi tshamisekanga va vitane va swilamulela mhangu laha nga fika a tekiwa tsutsumiseriwa exibedhlele xa kamalamulele kambe ivi a hundza emisaveni exibedhlele xa kamalamulele ivi a tekiwa laha a nga yisiwa amoxara wa le giyani kambe va ndyangu va ve se va tivisiwile naswona se va swi tiva ku i mani xikombelo i ku va vanhu va nga teki nawu va wu veka emavokweni ya vona na loko ri ku a vo lo vitana maphorisa loko von'ola a endle sweswo a ta kota ku va khomiwa hileswi a hi khomele vayingiseri swona ka ndzi nga wa siku ra namuntlha hi khensile swinene cj cameraman ya hina hi khensile hi kombela mi subscribe ku subscribe i mahala inkomu weekly crime report sejen rikhotso jiwan solimakamu channel